Nilqakom għat 18 l-episodju tal-programm Etimoloġija. Il-programm li matulu qed nesploraw il-ġrajja wara l-kelma biex mhux biss nifmu t-tifsir tal-klim iżda naraw kif dan żviluppa ma' żmien sakemm naslu għas-sens oriġinali tiegħu. Fl-ewwel parti tal-programm għal darboħra se niltaqgħu ma' kelma li l-ġrajja warajha tikkonferma dak li ġieli għedna, jiġifieri li ħafna mill-kliem li għadna nużaw sal-lum huma frott l-osservazzjoni tan-natura li għamlu missirijietna. Minkejja l-ħajja sempliċi li kienu jgħixu, kienu għaqlija biżżejjed biex joħorġu bi kliem u espressjonijiet li għadhom jaqdu anke lilna llum. Fit-tieni parti tal-programm se mmorru l-Belt Valletta biex nesploraw l-etimoloġija wara l-laqam mogħti lil waħda miż-żoni residenzjali prinċipali tal-kapitali. Tlaqna minnu fih għall-ewwel kelma. Fl-aħħar programmi kemm il-darba minna referenza għal fatt li ħafna klim li waslu għandna llum huma frott l-osservazzjoni u l-ħajja ta' kuljum li kienu jgħixu missirijietna li skola ma kellhomx. Il-ħajja tagħhom kienet waħda sempliċi u kienet iddur sempliċiment man-natura. Minkejja dan, minkejja s-sempliċità tal-ħajja li kienu jgħixu, għax kienu kapaċi osservaw, Qablu u xebħu, u ħarġu bi kliem u b'terminoloġija li mhux biss kienet taqdi tajjeb lilhom iżda saħansitra lilna wkoll illum, anke jekk forsi ma nkunux nafu eżatt it-tifsira oriġinali tal-kelma. Iżda dan huwa dak li wara kollox qiegħed jagħmel dan il-programm, jinżel fil-fond biex jasal sal-oriġini u janalizza l-ġrajja wara kelma. L-ewwel kelma li se nitkellmu dwarha llum hija karat. Mhux se nirreferu għall-isports fl-arti marzjali. Bil-kelma karat qed infisser dak l-użin li bih jintiżen il-ħaġar prezzjuż, bħad-djamanti, il-perli jew id-deheb. Fil-fatt huwa dan il-kejl li jintuża biex wieħed jagħraf kemm id-deheb ikun pur. Min jaf kemm-il darba smajna lil xi ħadd jiftaħar li għandu xi ġiżirana magħmula minn deheb ta' 24 karat, jiġifieri, Kdeb pur. Iżda minn fejn ġejja din il-kelma karat? Anke jekk fl-Ewropa kienet diġà tintuża fis-seklu sittax, jiġifieri ma ħarġux biha l-Maltin, missirijietna setgħu jifhmu mill-ewwel is-sens tagħha. Għaliex? Għax il-kelma karat ġejja mill-Grieg u tfisser iż-żerriegħa tal-ħarruba. Peress li ż-żerriegħa tal-ħarruba hija magħmula kollha kemm hi tal-istess daqs, Fil-qedem kienu jużaw din iż-żerriegħa biex jiżnu biha. Biex jgħidilna aktar dwar dan se niltaqgħu mal-Professur Charles Briffa.
Kull ħaġa li aħna naraw bħala ġrajja wara l-Kelma, irridu nżommu f'moħħna li dik il-ġrajja twieldet, faqset, all right, ġo moħħ illi kien jaħseb. U kif kien jaħseb? Kien jaħseb mill-affarijiet li kellu madwaru. Il-ħajja kienet sempliċi. Jiġifieri rridu nżommu f'moħħna li l-ħajja kienet sempliċi, ma kien hemm xejn. X'kienu x'kienet il-mira ta' ħa nieħdu raġel tal-familja? Li jqum kmieni filgħodu, forsi jieħu biċċa ħobż mixwija u jfittitha f'bott kafè u jitlaq qabel ma jisbaħ biex isib ix-xogħol. U mbagħad jiġi tard bil-lejl u jiekol dak li tlestilu l-mara u jinxteħet jorqod. Il-ħajja kienet sempliċi. Imma kien ukoll kellu ambjent. U u l-ambjent tiegħu ħafna drabi kien magħmul minn natura. Sewwa? Issa, xi tfisser din in-natura? In-natura kienet ħaġa li lilu ttieħ iċ-ċans u josserva din. Ħa nsemmu dak li semmejt inti l-kelma karat. Sewwa, karat huwa użin, all right, illum ħafna drabi nużawh Għal affarijiet prezzjużi, għad-deheb l-iktar, alright. Imma għaliex? Issa dina, naturalment, il-kelma karat mhix fil-Malti biss qiegħda, għax qiegħda f'ħafna ilsna, imma il-proċess tal-ħsieb fost in-nies li kienu midħla sew tan-natura, alright, huwa l-istess. U Il-kelma karat ġejja minn kelma Griega, sewwa, li hija tirreferi għaż-żerriegħa tal-ħarrub. U għaliex, jekk ma nafx it-telespettaturi għandhomx idea taż-żerriegħa tal-ħarrub, imma jiena fi tfuliti l-ħarrub konna nidhru mas-siġar naqtgħuh u nikluh u ż-żerriegħa konna Narmuha naturalment, imma kien hemm min jiġborha. Tantu hekk li ġieli tajnihom lil xi patri eh, dawk iż-żerriegħa biex jagħmel kuruna minnhom. Eh? Imma iż-żerriegħa hija jibsa u għandha karatteristika oħra. Kollha l-istess daqs. Eh? Allura, allura dik ittieħdet għall-lużin. għax kien hemm l-istabilità tal-użin. Ftemna? Hija interessanti, eh, parti parti mill-ġrajja tagħha din.
Matul il-programmi li għaddew ħarisna lejn l-etimoloġija ta' diversi kliem, idjomi, espressjonijiet, ismijiet ta' għasafar u saħansitra anke da li sibnih imniżżel f'dokumenti ta' żmien l-Inkwiżizzjoni. Fit-tieni parti ta' dan il-programm, illum se nkunu qed inħarsu fuq il-ġrajja u l-istorja wara żona partikolari fil-Belt Valletta. Kien hemm ħafna minnkom it-telespettaturi li tlabtuna nesploraw l-etimoloġija wara ismijiet ta' żoni, bajjiet u anke widien madwar Malta u Għawdex u iddeċidejna li nikkuntentawkom. Proprju għalhekk li llum se nerħulha lejn waħda mill-aktar żoni interessanti tal-Belt Valletta. Anke jekk il-lokalitajiet tagħna huma żgħar, aħna il-Maltin komplejna naqsmuhom f'żoni żgħar u li kważi kważi dawn ikollhom identità differenti mill-bqija taż-żoni fl-istess lokalità. Illum se nitkellmu fuq iż-żona tad-Due Balli jew id-Diju Balli għax nisimgħu ħafna verżjonijiet ta' kif wieħed ilissen il-laqam mogħti lil din iż-żona. Għal min ma jafx, din hija ż-żona fil-Belt Valletta, viċin il-Forti Sant'Iermu, liema żona tagħmel parti mal-Parroċċa ta' San Duminku. F'din il-parti tal-Belt wieħed isib dik magħrufa bħala il-Fossa, magħrufa wkoll għall-għawm. Imma minn fejn ġej dan l-isem interessanti? Hemm ħafna teoriji. Hemm min jgħid li l-isem ġej minn żewġ balal kbar tal-ġebel li kien hemm fuq żewġ kolonni fi Triq San Nikola bejn Triq ir-Repubblika u Triq l-Ifran. Iżda hemm teorija waħda li forsi ta' min jorbot aktar fuqha. Fil-fatt biex nifhmu minn fejn ġej il-laqam ta' din iż-żona, se jkollna mmorru lura għal żmien il-Kavallieri. Fil-fatt x'aktarx li l-isem ta' din iż-żona ġejja mill-Qbali li, fi kliem sempliċi, kien dak li jmexxi u jieħu ħsieb l-interessi tal-Kavallieri li jkunu jappartjenu għal lingwa partikolari fl-Ordni ta' San Ġwann. Fil-fatt fil-Berġa tal-Baviera, li tinsab fil-qalba ta' din iż-żona, kienu jservu żewġ bali u għalhekk x'aktarx li l-isem ta' din iż-żona għadu sal-lum jirreferi għal dan il-fatt storiku. Ovvjament, kif għamlu diversi drabi missirijietna, kelma li semgħuha bit-Taljan jew b'lingwa oħra kissruha sakemm għamluha tagħhom. Minn due balli, jiġifieri żewġ bali, il-Maltin ħarġu bil-famuża diu balli. Iżda biex jgħidilna u jispjegalna aktar dwar dan se nħallu f'idejn l-istoriku Mario Coleiro.

Il-belt tgħid żona tad-Diju Balli hija interessanti ħafna. Hawn min jgħid li għax kien hemm żewġ kolonni bil-balal fuqhom. Però l-iktar l-iktar teorija li tista' tkun, ħa ngħid hekk, ta' min jorbot fuqha huwa l-fatt li meta nbniet il-Belt Valletta, ir-Re Enriku Tmienja tal-Ingilterra kien abolixxa il-lingwa tal-Ingilterra tal-Ordni ta' San Ġwann. Allura fil-Birgu nsibu l-Berġa tal-Ingilterra, però fil-Belt Valletta l-Berġa tal-Ingilterra qatt ma nbniet. Però mbagħad biż-żmien kienu waqqfu lingwa biex tissostitwixxi 'l dik Ingliża li kienet l-Anglo-Bavarjana. U l-bali tagħha kien iservi fil-berġa tal-Baviera. Allura hemmhekk kien hemm żewġ bali jservu fil-berġa tal-Baviera. Allura għalhekk, għalhekk ġie, il-bali kien ikun dak li jmexxi l-lingwa tal-ordni. Allura l-kelma ti jista' jkun li ġejja due bali, għax hemm tnej bali li, li, li jmexxu hemmhekk f'dak, f'dik, f'dik iż-żona. Allura biż-żmien imbagħad aħna ġibniha due balli.

Mid-dweb għal li niġu fi tmiem episodju ieħor tal-programm Etimoloġija. Grazzi ħafna li erġajtu kontu magħna u nittama li anke dan il-programm sibtuh interessanti u kompla jgħinkom tapprezzaw kemm hi sabiħa il-lingwa tagħna u kemm hu importanti li ngħożżuha, mhux biss għax tagħtina identità imma anki għax isservi bħala tieqa ċkejkna fuq l-istorja tal-pajjiż. Jiena nerġa' nkun magħkom bħal lum ġimgħa. Sa dakinhar nawguralkom ġimgħa mill-aqwa. Saħħiet!